एहि बेर वैलेंटाइन डे के दिन की गिफ्ट चाही अहाँके हमरा मोतिया भिन के ऑपरेशन करा दिया मोतियाबिंद के ऑपरेशन से किया तोरा एहन बकलेल हा हम बॉयफ्रेंड बना लेलहुँ हमरा शुरू में किया नहीं दिखाई देलक उहे दुआरे हम ऑपरेशन करा रहल छी रौ पाय अहाँके हम बकलेल देखा रहल छी हाँ तो और की रे भाई रे करिया की कर रहल छी तारा কি আছে রো गिरगिटिया पता तो अपन काज कर गजो अपने काज कर रहल छी रे सर बेचना बेटा ये काज छो तोरा हो तो और की एकटा बजरंग दल के कार्यकर्ता होय के नाते हमर फर्ज बनैया जे तोरा एहन छपरी धिया पुता के लाइन पर आनी मार लाठी से तोर लाल कऽ देबो सार रौ बह तू कहिया बजरंग दल ज्वाइन कऽ लेलही रौ आइ भोरे भोरे ब्रेकअप भऽ गेल यार तऽ सोचलहुँ बजरंग दल ज्वाइन कऽ ली आ हम भजुआ पोतासँ बदला लै के लेल हमरा लग एकैटा तरीका बचल अछि यार आखिर ब्रेकअप भऽ केना गेलो तोरा ओहि काली चरनी देवीसँ यही काली चरनी जी अहाँके एहि बेर वैलेंटाइन डे पर की गिफ्ट चाही ब्रेकअप ब्रेकअप चाही अहाँ से किया एक्चुअली हमरा रंबोजना बेटा पसंद आबि गेल अछि हम ओकरे से पेचअप करबै ए तो एहि दुआरे हमरा अहाँ से ब्रेकअप चाही हाय भाई हे भगवान अहाँ जे अन्याय केलहुँ है हमरा संगे एहि के बदला हम अहाँ से जरूर लेब आ हम बहुत जल्द राम भजुआ पोता के अहाँ लग भेजब हम रौ बॉय वे दुआरे तू बजरंग दल ज्वाइन कर लेलही हमर छोड़ ना ई कह जे ई के छौ गर्लफ्रेंड छौ ने जाइ छौ बजरंग दल वाला के कहै लेल अरे नहीं नहीं ई तऽ हमर कजन सिस्टर छै यार हे, प- पूछ ले पूछ ले कजन सिस्टर छै तऽ हमसब एखन शिवराइत केना मनेबै ताहिके बारेमे चर्चा करै छलियै शिवराइत दिन हमसब कपिलेश्वर जाके पूजा करै छियै ने सर बेचना बेटा तोरा होइ छौ हमही तऽ एकटा काबिल छी तोरा सब बेसी काबिल लोक हम अपने छी मोतिया बिंद नहि भेल अछि हमरा आँखिमे सब देखा रहल अछि कथी देखा रहल छौ सर तोहर सभक बात ओ गाछ के पाछू लुका के हम पूरा सुनलियो है जे वैलेंटाइन डे पर हिनकर मोतिया बिंद के ऑपरेशन करे भी तू हमरा कहे छै जे पितियोत बहिन है, सर हे हे प्लीज हाथ जोड़े छियो यार ब- ब- बजरंग दल वाला सबके नहीं कही यार पिछला बेर पूरा बैक पोर्शन जे छै से फुला देने रहे यार प्लीज नहीं कही हे यार हे ठकरी गोर से हाथ जोड़े छो यार एकटा बजरंग दल के एक्टिव वॉलेंटियर होय के नाते हमर फर्ज बनैया जे हम तोहर पूरा इन्फॉर्मेशन बजरंग दल वाला के दियो आ तोहर देह हाथ तोड़वा दियो हम तोहर हाथ जोड़े छियो यार तू जे कहबे सह करबो हम बस एहि बेर छोड़ दे यार एगो शर्त पर छोड़बो केहन शर्त हमर बाबा दाई नाना नानी माय बाबू सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन तू ही करेबही रौ भाई हम किया अपन गर्लफ्रेंड के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा सकै छी तऽ हमर खानदान के करबा में की दिक्कत छोड़े बेचना बेटा सा लेकिन हम गरीब आदमी छी यार